Pathian thlarau nih a monghmi nun, Pathian thlarau nih a hruaimi nun paoh cu ke le or pial awk le zoh awk thil tampi a um na tein hnunglei ah seher awk thil tampi zong um ko na tein Pathian thiang thlarau taktak nih a hruaimi hna cu a hruaimi hna ning in a tarket phakpi kha an duhnak le an saduhthah a si zungzal Cu ning cu rak kal. Cu kua cu a va phak tikah kilet hamet hamet kilet i a ummi khuami hna nih cun ah cu kuang cu zeihmanh a si an va ti le an va bih sual le Pathian nih a thah a dih hoi na minung zali ro ee belo si hika hin cun kan khua ah kan chia ngam lai lo ra u rak i lak u tiah Bethshemesh khuami hna kha thong an hei thanh hna i cu tikah cun an va kal i cu Pathian kuang cu an va lak i khoika dah an chiah ti cun Abinadab timi inn ah an va chiah. Cuka cun kum zeizat hrawng dah a rauh tiah cun kum kul hrawng a rau ti si. Kum kul hrawng cu Abinadab inn ah cun an chiah le cu chung vialte cu Saul siangpahrang kum sawmli Israel mi hna a pen hna i cu amah bawi a si hlan in Filistin mi hna nih an rak lak i an rak khirh cangmi Pathian kuang Abinadab i ah a ummi Pathian kuang kha zeitik hmanh a hlamnak ca hngal lo. Pathian bochannak in zeitik hmanh ah ramhruai ai tim bal lomi pa a si. Pathian kuang zeitik hmanh ah a thinlung in a hlam bal lomi le Pathian kuang lak awkah ai tim bal lomi pa a si. David nih cun siangpahrang dir hram ai thok bak in a hlam colhmi cu Pathian kuang a si. Hallelujah. Pathian a ṭihmi hna hruaitu le Pathian a ṭih lomi hna hruaitu an i dannak cu makha khan si. Chunglei in Pathian thiang thlarau nih a cencilh taktakmi hna le a umhnawh taktakmi hna nih an nun nih a hal hmasa bikmi le a hlam hmasa bikmi cu Pathian duhnak si hmasa zungzal. Saul nih zeitik hmanh ah Pathian kuang a hlam lo. Cucaah cun David nih siangpahrang a si le cangkan e Saul siangpahrang a si chung vialte kan rak daithlanhmi Pathian kuang kha hlam caan a si cang lo maw tiah a van hlam ruangmang i Abinadab inn in a va lak i A kalpi cu amah lio ah Pathian timhpiakmi zeidah a si ti ruat ve hmasa lo in midang stal ai lak ve sual i Filistin mi hna nih cawleng thar tein an van phurh i an ram a hung phakmi stal kha ai lak ve cu. Cawleng a saih ve le cawleng na phurhter ve hna cu. Cawleng na phurhter hna le minung a venter hna. Minung pahnih nih a hnung in a hmai in an ven i vengtu an neih lo hri doktu an nei lo khaltu an neih lo lio hmanh ah khan ke le or pial lo tein tluang tein an ram chung rak phan lio ah a hnung he a hmai he vengtu nih an ven i caw leng in an phurh lio ah khan Bawipa Thiang Thlarau nih a ven ti hna lo caah caw leng cu ai lei i Pathian kuang cu tlak ai timh tikah A vengtu pa nih a hei banh i Pathian thinhunnak a cungah a tla bak i Pathian nih a thah bak ko. Cu tikah David nih Pathian a ṭih i hi tlukin hum rumra a neimi huham a neimi kuang hi ka inn chungah ka ram chungah ka luhpi ngam lai lo. Khua chungah ka luhpi ngam lai lo a ti i Obed-edom timi pa inn ah a chiah tak. Obededom nih cun cu Pathian kuang cu thlathum chung te lawng a zohkhenh. Thlathum chung te lawng a zohkhenh nain cu thlathum chung te a zohkhenh chung bak ah cun Pathian nih a lam kip in thluachuahnak a pek ti kha khuami hna nih an hngalh ee ti. Cu tikah David sinah an va chim i, Obed-edom kha a inn chung tang i Pathian kuang a phak ri thawk in Pathian nih a lamkip in thluachuahnak a pek e ti an va chimh tikah David nih Pathian kuang cu a rak hlam ṭhan. Obed-edom nih Pathian kuang cu thla thum chung te lawng a zohkhenh hna in thla thum chungah a let tam tuk in Pathian nih a lamkip in thluachuahnak a pek lawng si lo in Atechim fapar next generation techim fapar chan tiang in ate fa hna history khi va rel manu pathian rian ai khim mi le biakinn ah Jerusalem temple pia kai angak tu hna le leader praise and worship leader mana top ah pathian nih obededom ate fa na ka thlachu ana ka pek na ningcang tein Pathian rian a ṭuanmi hna le ningcang tein Bawipa nawl ngaih ai thimmi hna cu anmah chan lawng si loin an techim fapar chan hna tiang in chan thongkhat nguh in thluachuahnak a petu kan Pathian si. Hallelujah. Abinadab inn ahcun kum kul renglo hrawng a um ina in Abinadab cu thluachuah a co timi Bible ah kan hmu lo. Pathian rian hi kum zeizat zong kan i khinh ko lai. Kum zeizat zong kan ṭuan ko lai. Amah duh ning in amah nawl ngaihnak i thim in kan ṭuan lo poah ah cun kanmah chan ah lawng ah chim hlah, kan te chim fapar chan hna zong ah zei thluachuah man a um lo. Zei thluachuah man um lo. Zeidah ai dannak? Pathian kuang an ina um cio cio ko. Pathian kuang an zohkhenh ciocio ko. Ziah pakhat nih thlathum chungah thluachuah tam tuk a hmuh i a techim fa par chan tiangin thluachuahnak nih a zulh hna. Ziah Abinadab nih kum kul hrawnghrang Pathian kuang a zohkhenh na tein zeihmanh an i thluachuahpi lo. Zeidah kan i dannak? Kan piantharnak caan a sau tuk cang na tein. Ziah thluachuah kan hmuh bal lo kan thlacam caan a sau tuk cang na tein aziah kan fanu kan fapa le hna nih kan lam zul an i thim ve bal lo Khrihfa upa rian kan ṭuan sau tuk cang na tein ti nu upa rian kan ṭuan sau tuk cang na tein Khrihfabu chungah Pathian rian kan i khinhnak caan a sau tuk cang na tein A zia, kan naihniam bik a simi kan fanu le kan fapa hmanh nih Pathian dawtnak vel an hngalh khawh lo. Kan nun ah Khrih muisam, Pathian nih thluachuahnak pek awk tlak taktak in a nawlngeihnak kan i thim lo si sual hnga maw? Nun i chek za cang cu. Toidor kan tlolh si sual hnga maw? A duhnak tuah kan tlolh si sual hnga maw? Ya caan tawite a ṭuanmi hna nih thluachuah an co tuk ṭung. Kannih a kumkum in kan ṭuan cang tiah thluachuah kan co ne lo. Nikhat ah innkham zahnih a hmumi pa pahnih an um. An phak kum ai khat Australia. Kum nga chung veve an phan i kum nga chung ah mi pakhat nih nikhat ah nazi pariat a ṭuan nikhat ah income zahnih a hmu hei ti usih mi pakhat nih nazi pariat a ṭuan nazi pariat ah zahnih income a ngah ve ti usih Australia an phak kumai khat mi pakhat nih motor ṭha ṭha ai mong inn ṭha ṭha lo ṭha ṭha ai neih lio ah mi pakhat cu leiba lawng a cham peng zeidah an i dannak an ṭuan zat ai khat ko an hmuh zat ai khat ko zeidah an i dannak si ne khoika khan dah to fung um something wrongs ko lo ma i check awk um cang cu pakhat khat amah nunnak ah bawipa ai lawm lonak um khawh si Mi pakhat nih an ngahmi ai khat ko na tein ai sersiam tuk lio ah kan nih leiba lawng kan cham. Im man pek awk khim man kan nei lo. Do cawi kan hau cang. Bible ah le mi nih coi mi si lo mi a coi tu na sila ti si fawn. Mi lawng nih kan coi. Mi kam va kau ah mi kam zong ai kau chok ti lo hit ki hrong hrang. Zei ruang ah? Bawi panawl ngaih kan thiam hlan chung pauh cu. Bawipa nih a duh bikmi cu raithawinak he ai hauhmi a si na tein Pathian kuang zohkhenh le ṭihza le upat zong cu ai hauhmi a si na tein cu nakin a duh deuhmi cu thinlung put taktak in ka duh deuhmi raithawinak tham cu toidornak le nunnemnak le nawlngeihnak he peih si deuh cu Bawipa min thangṭhat siseh. Saul hi na ka pekmi tu thau hna le cu thau hna hi ka duh tuk te hin hi nakin ka duh deuhmi cu nawl ngaihnak hi si lo maw nawl ngaihnak hi ka duh deuhmi raithawinak cu si lo maw Samuel hmang in Pathian nih Saul a si cu ri thawkin Saul cu siangpahrang a sinak in a hlawt bak ke Pathian nih chiti a thuknak hmelchunhnak sir a peknak thlarau a chuhpiak i a lakpiak tikah thlarau thiang thlarau nih a kan umhnawh ti lo poah ahcun amah aiawh ah rawltu thlarau thur a lut colh zungzal cucu ṭih a nung tukmi a si va chuahtak sawhsawh lawng khi cu seh law ai ning ti ko asa thu tu rol tu van um mi ti nung mi si cu asi wang cang cu sol kha asi wang tuk pathian chiang thlarau nih a chuah tak le cangka in thlarau thur nih a lu hnawh ciam ma mi asi awang tuk ah hin ral a tei kho ti lo semual le a thi cang fawn ruahnak cheu tu pathian nawl piak tu a nei ti lo Saul nih Amalek miphun a va doh hna i a hung tlun bak ah khan tuthau le cathau a van i ken i siangpahrang pa a nung i a van i ken pinah khan zeidah a tuah rih tiah cun amah min philh camcin lonak ding caah daw lungphun ai phun rih cu a thih hnu tikah a phun dingmi hi zei hla si hnga aw van van ka chim tu awai pakhat kan chat siar men pa nih sai kuzin in nangmah khi ral tei tu hei selo ti ko siangpahrang pakhat nak bik hei selo na tuam bia hei tial ding khi nangmah le nangmah na tuam bia khi hei tial ding se la zai khila na hei tial na Diary zong nei lo thei lo ti. Laimi nih lung kan phun ah khin sakap thiam hnan si acun tikau anun lio ah sa cu zatka hei ti rong an ṭhawnnak rong kha rak i khi rak i langter si cu mu Saul siangpahrang hi Israel mina siangpahrang na laka a pakhatnak bik so Kha tikah hawihlan cami a ṭialmi cu Saul Israel mi hna siangpahrang hna lakah pakhatnak bik ti si ṭheo lai. Nan zum ma? Ah, ka lungtling ko timi kut thlir si. An lungtling ma? Saul nih a ṭial dingmi khi zeipi um tuk la lo. Ai phorhlawt bikmi cu a pakhatnak bak khi siangpahrang si hrawng kha si ve ko la cu te nen ne khrifabu hrawng zong ah si ko cu kan mah hi adir hmasa tu hei ti hrawng rang a pastor tum hmasa chem hei ti hrawng rang khi hrawng rang ke do kan i uar hrawng mang rang mi ke va si ko la cu ti ko Australia zong ah ah mi hmasa pawl pei kan si cu hei ti hrawng Kirorang ke dok an uar ko cu. Saul nih lungput ah ṭial dingmi hi cu rong cu si ko lai. Israel mi na siangpahrang na lakah a hmasa bik khei ti hrawng kha ṭial ko lai cu. Cu lawng si lo, ai thawh rih le amah nih a tuah lo dingmi raithawinak pekchanh dingmi kha Ral nih an van neih cuahmah tik, a ralkapbu pawl nih an ṭih i an zamtak cuahmah tikah khan a thin a phang cang i a tuah lo dingmi a tuah cu. Cucu zeidah a si? Tlangbawi lawnglawng nih raithawinak pekchanhnak an pek dingmi kha amah nih tuthau ai lak i a thah i Pathian sinah raithawinak a pek cu. Saul nih Pathian a ṭih lo ning hi khuaruahhar bak si. Amah a thiamnak le amah a fimnak le amah a ruahnak a ngam pasarih hrawnghrang he ai rinh cu. Bible chapter ah um lomi hrawng ruahnak a ngam pasarih hrawng. Cu hrawnghrang in amah in ai ṭhunchom i cuticun a duh paoh in ram a rak hruaimi si. Cu nih cun Pathian lung a rak fahter tuk. Pathian thinlung a hliam tuk. Pathian duhnak hi zeidah a si ti ruat loin kanmah duhnak le kanmah ruahnak paoh in le mipi duhnak paoh in kan ti majority kan kawlnak nih hin do Pathian lung a hliam zungzal cu. Pathian hi majority vote in a kal bal lo. Amah a vote te na kalmi si. Amah idea te na kalmi si. Bawipa min thang ṭha si seh. Khrihfabu ah vote a sang bik cu majority ti a tam un na tlaknak a lungtlingmi pau kut thlir a lungtlinmi pau kut thlir timi cu lungtlin lonak langhternak si lungtlin lonak i rualrem lonak poah do vote cu lak si cu i rualremnak a vote lak hau lo ti i rualremnak ahcun vote lak a hau lo vote kan thlir lengmang mi khi zei ruangah kan i rualrem lonak langhnak dawh si cu Khrih chungah hin kan i rualremnak thinlung khat si u si law ruahnak Israel mi hna kha an rak ṭih tuk hna ruangah khan an buh an buh ṭhing kha a car bantuk in khan an van i fun i lam hla pin a rami si kan thuahmi zoh manu an ti i kedenh chia kedenh a ṭhat ciami kha an van i hrup cu an bawngbi an angki a tliak ciami an van i ei i kanmah he biakamnak ser kan nih hrawh lo ding in an rak ti cu biakamnak an rak ser i thah ti lo ding i an rak timi hna kha Anmah i an ram chung i biakṭheng rai an thawi fate biakṭheng i biakṭheng an hman dingmi thinghlamtu le tithantu ding caah an rak chiahmi hna Gibeon miphun hna kha Saul nih Israel mi hna lungton ai timh tuk ruang le Israel mi hna a ṭanh tuk hna ruangah thah lo dingmi Gibeon miphun hna kha rak thah hna cu. Kha tikah Pathian nih David chan ah mangṭam a tlunter. Kum thum chung bak set ṭaih bak in mangṭam a tlung. Cu tikah David nih a fian colhmi cu hi mangṭam hi Pathian kut a si ti kha a fiang. Cu tikah Pathian a hal i Pathian nih David a chawnh. Mihi hi zeidang ruangah a si lo. Saul thisen mawhnak ruangah a si. Tha lo dingmi kibaon miphun hna a rak thah hna ruang a si. Va kal kibeon mi hna khi va fuh hna law zeidah tuahpiak an duh timi va hal hna ti. Ai thawh i kibeom mi cu zeidah kan tuahpiak hna lai ti a va hal hna tikah Israel mi hna le kan nih karlak ah hin zeihmanh piatna um lo. kan piatnak cu Saul innchungkhar cung a si ti. Cucaah cun Saul a tefa hna minung pasarih in rak kan lakpiak hna law tlang ah kan thlai hna lai an ti. Thingpar ah kan thlai hna lai, kan thah hna lai i a za ko an ti. Cu tikah David siangpahrang nih Saul a nupi chun hna i a hrinmi hna a fale hna kha makha a fale hna in minung pasarih a lak hna i Gibeon miphun sin hna a pek hna cu a pek hna i cu mi hna nih cun thing ah khualeng ah tlang ah an va thlai hna i an va thah hna i cu hnu lawng ah ram chungah ruah a sur i mangṭam a kiang ti cu Cu lakah Jonathan i a fapa tunai kan pastor pa zong nih a chimmi Mephibosheth timi kha makha kha cu a pa Jonathan he an rak i pehtlaihnak ruangah khan covenant biakamnak an rak neihmi ruangah khan a huhphenh i a ke a ke a beimi te A hupphengtu nu nih a caampi pa ah a thlak sual ruangah a ke a beimi pa a si. Macu pa tu cu Pathian e David nih a huhphenh i a siangpahrang ṭhutdan ah a cabuai a hrawmtermi pa a si. Zei ruangah? A pa Jonathan nih David a pa Saul nih thah a timh cuahmah lio caan ah a rak huhphenh caah khan makha mithmai kha a philh lo i a fapa chan ah bawipa nih David hmangin a lehrulh i thilṭha a tuahpiak. Sihmanhsehlaw Saul nih a tuahsernak a ṭhat lo ruangah Saul i a hrinsor a fale hna cu chan zeimawzat a liam cang na tein Pathian nih Gibeon hna miphun hmangin a tefa hna ci a mih hna. Bawipa nawl a ngaimi hna le Bawipa nawl a ngai lomi hna cu anmah chan lawng si lo an tefa hna chan tiangin thluachuahnak nih a zulh hna i chiatserhnak nih a zulh hna. Nan thaba tuk cang, ṭhenkhat nan thaba tuk cang, ka ngol a hau. Ka ngol hau. Thaizan ah kan pe te lai. Thaizan kan nei ko rih ti. Cucaah cun tu zan ah langhter ka duhmi cu Langhter ka duhmi cu a nungmi rai thawinak bantukin i pe chan u nan i pekchanmi cu Pathian nih a cohlan tlakmi cohlan tlakmi rai thawinak pekchanhnak siseh ti Bawipa min thangṭhat siseh mipi vote khan a kal bal lo Saul nih hin mipi duhnak hi a kawl tuk caah Pathian duhnak a tlolh zungzal Pathian duhnak a tlolh zungzal Bawipa nih a thim ai chir tuk. Cu lawng si lo. Zeitindah a ti rih? Uzziah timi king Uzziah, siangpahrang Uzziah kha Isaiah nih Isaiah a ngan paruk na zoh a si ahcun siangpahrang Uzziah a thih kum ah khan Pathian cu ka hmuh a ti. Cucu phundang in kan chim a si ahcun Uzziah siangpahrang a thih kum ah khan ka piangthar ti he khin ai khat. Cu kum ah cun Pathian a rak hmuh. Cu Uzziah timi pa cu mi zeidah a si tiah cun Pathian a ṭih taktakmi pa a si. A pa cu Amasiah, eh, King Amasiah a si i cu a pa nih Pathian ai bochan i a pa a thih tikah amah kha a pa aiawh ah siangpahrang ṭhutden ah an ṭhutermi pa a si. Kum hlei ruk a tlin bakin siangpahrang ah an ṭhutter. Cu tikah siangpahrang rian cu a ṭuan i amah chan ah hin ah siangpahrang ah Second Chronicle uh, chanreltu chanrelnak angan kul le ruk kha chanrelnak pahnihnak a ngan kul le ruk ah khan kan hmuh lai. Amah chan ah hin Zechariah timi pa hi Zechariah chan lio i siangpahrang ṭuanmi si mu. Zechariah chan lio i siangpahrang ṭuanmi si i Zechariah a nun chung pohpoh ah hin cun Zechariah nih Pathian ṭih kha a cawnpiak. Pathian phunglam le Pathian duhnak Pathian ṭih kha a cawnpiak caah Zechariah a nun chung pohpoh cu Pathian kha ai bochan i Pathian nih a lam kip in thluachuahnak a pek ti. Sihmanhsehlaw Zechariah a van thih hnu khan Pathian nih a tluknak hnga ding caah khan phorhlawtnak lungthin a pek ti. Phorhlawtnak lungthin a van nei sual ti. Kan tluknak a hratpi bik, a hmasa bik hi phorhlawtnak si. Uzziah nih Pathian cu a ṭih i Pathian ai bochan chung vialte cu phorhlawtnak timi lungthin a nei lo. Bawipa ai bochan caah amah kha tangah ai ṭhum zungzal. Bawipa tu kha hmunhma a pek zungzal. Sihmahsehlaw Bawipa ṭih a van thlau bakin zeidah a chungah a lut colh? Phorhlawtnak timi thlarau thur a lut colh. Saul siangpahrang Pathian thiang thlarau nih a chuahtak le cangka in thlarau thur nih a luh hnawh caah a nun sivangnak in a khat. Pathian minung fuh awk le panh awk a naih ti lo tikah ral nih an fuh tikah zeitindah ka doh lai ti strategy a theih ti lo tikah a si a vang i a donghnak ah cun khuavang neimi nu, thitlawn thiammi nu tiangin a va fuh. Samuel pakhatnak a ngan hleinga na zoh ahcun Thitlon thiammi nu sinah a va fuh i cu thitlon thiammi nu sinah cun Samuel kawh dingin a fial tikah a van kawh i Samuel cu vawlei tangin a hung chuak ti si. a hong chuak i zeidah Saul na ka kawh tiah a ti tikah ka ral nih an ka fuh cang zeitin ka doh lai ti ka thei lo Pathian sin kha ka cam tikah le Pathian nih a ka let fawn lo ti a ka chawn fawn lo ti nangmah le na thih cang tikah zei tuah awk ka hngal lo ka si vang tuk le ka van in kawhtermi si ti Cucaah Saul le Samuel nih a timi cu ka nun lio ah pei kan chim cang kha. Nangmah cu Pathian nawlngaih nai thim lo caah na duh paoh in na tuah caah Pathian nih an thim kha ai ngaihchih i an hlawt cang. Na innpa a simi David sinah Bawipa nih siangpahrang sinak ṭhutdanh cu a pek cang tiah pei kan ti ko cang kha. Pathian cu na auh len zongah an chawn ti lai lo ti. Cu tikah seh mual a timi cu nihin hrimhrim ah hin nangmah he na fale he ni ni khat ah nan thi lai ti. Ni ni khat bak ah a fale he an thi. Amah lawng in a thi lo, a fale tiang in a thi pi hna. Amah a fale lawng maw nai sai hlah. Next generation atu le tiang nih chiatsaknak an co rih khoika dah an co Joshua chan lio ah khan Joshua chan lio ah khan minute pahra hrawng in sau tuk sang rua ti Joshua chan lio ah khan Gibeon timi miphun nih khan lamhla pi a rami bantukin an van i thuam cu Nehsawh cuahmahmi hi kan fale nih an co te lai. Theipar an hmuh te lai, thluachuahnak an zun te lai. Kan ral hna nih kan do hna ma seh na tha chia hlai. David zong an do cuahmah lio ah Jonathan nih a rak huhphenh kha. Cu a huhphenhmi cu Jonathan nih co hlah ma seh law a fapa chan ah daw huhphenhnak thluachuahnak a co kha. Cucaah cun na tha chia hlah. minung hoi nih an thei piak lo zong an tha chia hla nawl ngei khai chim ko toidor khai chim ko adok tiang tein har ma se phur ko na te fa hna nih an zun caan um te lai nihin ni ah boi pati lo in boi parian ah kan i tho sual si acun kan lam thelo mer tak si lo boi pa duh nak to tu i thim na usi zana it lo in ana sia rem lo tikah khan i so so ti la na khel long i let ti la tho lo na tuah awk zeidah a si zeidah ka tlolmi um bawipa zeidah hngalhter na ka duh tiah bawipa mithmai kawl law bawipa nih na tuah ding cu an hngalhter ko lai a nawlngeihnak chungah an hruai lai na tuah dingmi zeidah si an chimh lai na tuah tikah cun ram chungah thluachuah phurtu si lai mangṭam a damtertu si lai kan tefa na ca thluachuah a kan kotka a kan ompiaktu si lai ninni thluachuahnak hi nawlngeihnak an tawhfung a chiahmi si caah cu thluachuahnak tawhfung cu i thim ko hna usih a nawl nge i thim ko hna usih bawipa nih bia thluachuahnak kan pekpiak usih thaizana kan pe ṭhan te lai